It-tieni ktieb. Zazuħ ta' 16. Irrid niftakar f'ħajti l-moqżieża tal-imgħoddi u t-taħsir żieni ta' ruħi, mhux għax għandhom xi ħaġa tiġbidni, iżda biex inħobb lilek, Alla tiegħi. Dan nagħmlu bożża għal imħabbtek, billi fl-imrar ta' tifkirieti inġib quddiem għajnejja triqati mill-agħar ħalli toħla għalija int. Ħlewwa li ma tqarraqx, ħlewwa hienja u żgura. U int tiġborni mit-tixrid ta' ruħi. Ruħ li jien qattajt biċċiet meta tajt dari lil wieħed lilek u nħlejt fil-ħafna. Għax f'żogħżiti ġieli kont inħossni mkebbes bix-xewqa li nixba bi ħwejjeġ baxxi u kelli l-wiċċ noqgħod niġġerra fil-masġar ta' ħafna mħabbiet mudlama. Ġmieli għab u sirt mintna f'għajnejk, waqt li għoġobt lili nnifsi u fittixt li ningħoġob f'għajnejn il-bnedmin. X'kien il-hena tiegħi ħlief li nħobb u nkun maħbub? iżda ma kontx inżomm lili nnifsi fil-qies f'dik li hi ġibda bejn ruħ u oħra bla ma nisboq it-tarf dgħuli tal-ħbiberija. U mill-ħama tal-ġibdiet tal-ġisem u l-fawwara ta' żogħżiti kien jitla' ċpar isaħħab u jdallam lil qalbi. Hekk li ma stajtx nagħżel id-difa' tal-għożża mid-dalma taż-żina. It-tnejn flimkien kienu jbaqqbqu ġewwa fija f'taħwida waħda u jkaxkru lil żgħożiti bla għaqal lejn it-tiġrif tax-xewqat ħżiena biex jgħarrquha fil-għargħar tal-għarukażijiet. Bla ma ntbaħt, Il-ħadab tiegħek kien jagħfas fuqi. Il-ktajjen ta' ħajti li tmut tarxuni bil-ħsejjes tagħhom bħala kastig għat-tkabbir ta' ruħi. Bqajt nitbiegħed minnek dejjem iżjed u int ħallejtni nitbiegħed. Tħabatt, ixxerridt u nħlejt u ż-żina tiegħi far. U int bqajt sieket. Int, għena tiegħi, li domt ma għaraftek, int bqajt sieket matul dak iż-żmien, waqt li jien bqajt nitbiegħed iżjed minnek fost ħafna u ħafna żrieragħ niexfa ta' tbatijiet, mormi, u minfuħ bija nnifsi f'telqa li ma tafx mistrieħ. Min seta' jtaffili d-dieqa ta' qalbi, jibdilli f'ġid il-ħlewwiet li jgħosfru tal-ħlejjaq li ġew l-aħħar, u jnissilli skop għall-hena li kont insib fihom? B'hekk, il-mewġ ta' żgħożiti, jekk ma setax jikkalma, kien għall-inqas jitkisser fuq xatt iż-żwieġ u ruħi teda bil-ħsieb li nġib l-ulied fid-dinja skont il-liġi tiegħek, Mulej, li xxettel ukoll iż-żraġen tal-mewt tagħna, u tista' tmidd idek bil-ħlewwa biex ittaffi t-tingiż tax-xewk li nibgħed barra mill-ġenna tiegħek. għax il-qawwa tiegħek li tista' kollox mhijiex imbeda minna, anqas meta aħna nkunu mbedin minnek. Żgur, mess niftaħt widnejja iżjed biex nisma' l-leħen tas-sħabiet tiegħek. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jiena rrid kieku neħliskom minnu. U tajjeb li raġel ma jmiss mara. U ir-raġel mhux miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lil mulej. Min hu miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tad-dinja, jiġifieri kif jogħġob lil martu. Iva, mess niftaħt widnejja iżjed biex nisma dawn l-ilħna u nsir ewnuko minħabba s-saltna ta' smewwiet u hekk nistenna iżjed ħieni it-tgħanniq tiegħek. Iżda msejken li jien, Ħriġt barra mill-qies u ntlaqt nitqalleb mal-kurrenti tiegħi u nitbiegħed minnek. Żbaqt it-trufijiet kollha tal-liġi tiegħek bla ma bqajt ħieles mill-kastigi tiegħek. Għax min fost il-bnedmin jista' jeħles minnhom? Int kont dejjem fuqi. Issawwatni bi ħniena kbira. U troxx qrusa u mrar li ma bħalu fuq il-għaxqiet kollha tiegħi mhux xierqa. Ħalli b'hekk infittex għaxqa bla qrusa. U jekk iseħħ li nsibha, ma nsibx oħra ħliefek, Mulej. Ħliefek, li taħbilna t-tbatija taħt il-libsa tal-liġi, tidrobna biex tfejjaqna u toqtolna biex ma mmutux imbetin minnek. Fejn kont jien? U kemm kont it-turufnat il-bot mill-lena ta' darek fis-16 sena ta' għomor ġismi? Dan ħakimni. U ntlaqt għalih kolni kemm jien biż-żina iblaħ tiegħi li n-nies bla ġieħ tħallih għaddej imma l-liġi tiegħek tipprojbih. Rabati ma fitxewx li jeħilsuni mit-tiġrif u jiġbruni fiż-żwieġ. Fittxew biss li jien nitgħallem ninseġ diskorsi mill-aqwa u bi kliem sabiħ indawwar lill-oħrajn għall-fehma tiegħi. Sewwasew f'dik is-sena qtajt l-istudji tiegħi u rġajt lura d-dar minn Madawra, il-belt fil-qrib fejn mort meta bdejt nivvjaġġa biex hemmhekk nistudja l-letteratura u l-elokwenza. Tad-dar kienu diġà bdew ifaddlu għalija biex nagħmel vjaġġ itwal u mmur f'Kartaġni, iktar għax missieri xtaq ħafna li nitgħallem milli għax seta' jonfoqli. Raġel bħalu mill-muniċipju ta' Tagaste, li żgur ma kienx għani. Imma lil min qiegħed ngħidu dan? mhux lilek, Alla tiegħi. Iżda qiegħed ngħidu quddiemek lill-ġensi, lill-ġens tal-bnedmin, lil dawk il-ftit li forsi din il-kitba tiegħi għad tiġi f'idejhom. U għalfejn? Biex sew jien u sew min jaqra dan, nifmu minn liema għammieq jaħtiġinna nsejħulek. U x'hemm eqreb lejn widnejk minn bniedem li jiftaħ qalbu quddiemek u jgħix bil-fidi? Min ma kienx jgħolli bit-tifħir lil dak ir-raġel, lil missieri, li ried jonfoq għal ibnu iżjed milli kien jiflaħ u jagħtih il-meħtieġ kollu biex imur jistudja f'belt imbiegħda? Bosta oħrajn, wisq għona minnu, ma kinux jagħmlu nefqa bħal dik għal uliedhom. U safrattant, dak l-istess missier ma għamel xejn biex isir jaf kif kont nikber quddiemek jew kemm kont safi. Kien biżżejjed għalih li nkun ninqala ħafna d-diskorsi Jew aħjar ninqala' 'l barra miż-żara' tiegħek, o Alla, li int waħdek is-sid tassew u t-twajjeb tal-għalqa tiegħek li hi qalbi. Mela f'dik is-sittax-il sena ta' għomri, irġajt bdejt noqgħod ma' missieri u ommi. U minħabba l-ħtieġa tad-dar, ħadt btala minn kull skola. F'dik il-ħajja ta' għaż il-għollieq taż-żina kiber u għola l fuq minn rasi u ma kienx hemm id li setgħet tqaċċa tuli. Anzi, darba jienu ninħasel, dak il-missier rani u ntebaħ li lħaqt daġġ bis-sinjali taż-żgħożija mqarba fuqi. Huwa stħajjel li minn dak il-ħin stess kien qiegħed jerfa' lil ulied ibnu fuq dirgħajh u b'wiċċu għad-dawl mar jgħid lil ommi, ferħan, f'dik is-sakra li biha din id-dinja nsiet lilek, il-Ħallieq tagħha, u minflokok ħabbet lill-ħlejjaq tiegħek, sakrana b'dak l-inbid moħbi tar-rieda tagħha mħassra u mxaqilba lejn kulma hu baxx. Iżda f'qalb ommi int kont diġà bdejt tibni t-tempju tiegħek, u qegħedt is-sisien tal-għamara mqaddsa tiegħek, waqt li missieri kien għadu katekumenu u minn ftit taż-żmien 'l hawn biss. Għalhekk inħasdet u tħawdet b'inkwiet qaddis għax għad li kont għadni m'iniex imgħammed, beżgħet li kienu se jinfetħuli t-triqat imgħawġa li jimxi fihom min jagħtik dahru u mhux wiċċu. Imsejken li jien. Għandi l-wiċċ ngħid li jint bqajt sieket Alla tiegħi meta jien kont qed nitbiegħed dejjem aktar minnek. Tassew li bqajt sieket miegħi f'dak iż-żmien? Mela ta' min kien jekk mhux tiegħek il-kliem li kont twassalli f'widnejja permezz ta' ommi, il-qaddejja fidila tiegħek? Iżda xejn minnu ma kien jinżel sa qalbi biex nisma' minna. Għax hi riditni Għad għandi f'moħħi t-tifkira tal-ħeġġa bla qies li kienet twissini biha, riditni nitbiegħed miż-żina u l-iżjed biex ma nitħallatx man-nisa tal-oħrajn. Dawn għalija kienu twissijiet in-nisa li kien imissni nistħi nagħti widen għalihom. Imma kienu twissijiet tiegħek u jiena ma ntbaħtx. Għalhekk derli li int kont sieket u li kienet qiegħda tkellimni hi. Waqt li permezz tagħha int ma bqajtx sieket miegħi. U fiha jien kont inkasbar lilek, jien, binha u qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek. iżda ma kontx naf. U bqajt nieżel 'l isfel fil-għammieq b'għama hekk kbir li kont nistħi fost iż-żgħażagħ ta' mpari nkun inqas faħxi minnhom. Kont nismagħhom jitkabbru bl-għemil tagħhom ta' għajb li aktar ma kien ikun baxx aktar kienu jiftaħru bih. U kont nieħu gost nagħmel bħalhom, mhux biss għall-pjaċir, iżda wkoll biex ifaħħruni. Xem jistħoqlu tmad-dir jekk mhux il-vizzju? Jien, biex ma jkollix min imaqdarni, kont nodos fil-vizzji. U jekk ma nkun waqaft bebda ħażen li għamilni ħati daqs min ikun imarraq fih, kont inħarref u naqla minn żniedi dak li ma nkunx għamilt Għax ma rridx nidher qisni wieħed li iżjed ma jkun bla ħtija, aktar ikun ħaqqu t-tmaqdir. U ma ridt li jkun hemm ħadd li aktar ma jkun safi, iżjed iqisni baxx. Ara ma' min issaħibt, jien u għaddej mill-pjazez ta' Babel. Nitqalleb fil-ħama tagħha, qisni fil-kannella u ż-żjut prezzjużi. U biex nogħdos iktar 'l isfel ġo fih, il-għadu ma jidhirx kien jirfes fuqi u jqarraq bija, miftuħ kif kont għall-qerq. Dik li kienet diġà ħarbet minn ġo nofs Babel, imma li kienet għadha titlajja fl-inħawi l-oħra tagħha, omm il-ġisem tiegħi. Tassew, li wissietni biex inżomm ruħi safi. Iżda mbagħad, dwar il-fatt li semgħet fuqi mingħand missieri, għad li minnu fih beda jħassibha ħażin u rat kemm kien se jkun li ta tiġrib 'il quddiem. Xejn ma fittxet, biex jekk ma setax jitqaċċatli għal kollox, għall-inqas tiġborhuli fir-rabta tal-imħabba taż-żwieġ. Ma fittxet xejn minn dan, għax beżgħet li x-xkiel taż-żwieġ seta' jfixkilni fit-tama tiegħi. Mhux it-tama li ommi kellha fik għall-ħajja li ġejja, iżda t-tama tal-għerf li sew missieri u sew ommi riduni ħafna nikseb. Il-wieħed għax fuqek ma kien jaħseb kważi xejn, u fuqi kellu ħsibijiet ta' frugħa. L-oħra għax ħasbet li l-istudju u t-tagħlim ta' dak iż-żmien ma kinux se jfixkluni għalli ġej, anzi, setgħu jkunuli ta' xi għajnuna fit-triq tiegħi għal għandek. Dan hu kull ma nistħajjel li ġara. Minn dak li niftakar kif kienu jaħsbuha missieri u ommi. Kienu wkoll jerħu li rriedni għax-xalar aktar milli d-dixxiplina meqjusa kienet tridhom. B'hekk kont naħli ħajti fil-ħafna ġibdiet tiegħi. u ċpar ksieli kollox u ħbiel id-dehra ħelwa tal-verità tiegħek, o Alla. Ħsuniti kienet toħroġ mis-simna tiegħi. Hi ħaġa ċerta li l-liġi tiegħek, Mulej, tikkastiga s-serq, u hekk ukoll tagħmel il-liġi miktuba f'qalb il-bnedmin li ebda ħażen ma jista' jħassarha minnha. Liema ħalliel se jibqa' sieket u jara ħalliel ieħor jisirqu? Anqas il-għani ma jħalli l min jisirqu għax imġiegħel mill-għaks. U jiena ridt nisraq. U sraqt. Mhux għax kont marsus mill-bżonn, iżda x'kont nieqes mill-ġustizzja li ma kontx nagħmilha u għax kont mimli bil-ħażen. U tassew, sraqt dak li kelli minnu bir-radam u wis aħjar. Anqas ma rrid nieħu gost b'dak li rrid nikseb bis-serq. Imma bis-serq innifsu u bid-dnub. Qrib ir-raba' tagħna, kien hemm siġra tal-lanġas mgħobbija bil-frott li la d-dehra tiegħu u lanqas it-togħma ma kien fihom ħajra. Darba, fil-qalba tal-lejl, wara li bi drawwa misħuta domna nilagħbu sa dak il-ħin fil-pjazez, ta' żgħażagħ mill-agħar li konna, morna nfarflu l-frott mis-siġra biex inwaqqgħuh. u ħadna minnu tagħbija ġmielha, mhux biex nikluh, iżda l-aktar biex nixħtuh lill-qżieqeż. Jekk kilna xi ftit minnu, kilnieh biex inkunu għamilna dak li għoġobna għax ma kienx sewwa. Ara qalbi, o Alla, ara qalbi li int ħennejt għaliha meta kienet f'qiegħ il-għammieq. Ħa tgħidlek issa qalbi x'marret tfittex hemmhekk. Biex għal xejn b'xejn insir ħażin mingħajr ebda raġuni oħra ta' ħżuniti ħlief il-ħażen innifsu. Kien ħażen li jqażżeż u jiena ħabbejtu. Ħabbejt ninqered. Ħabbejt ix-xejn tiegħi. Ħabbejt mhux dak li minħabba fih ġibt ruħi fix-xejn, imma l-istess xejn tiegħi. Ruħ bla ġieħ li qabżet minn fuq is-sur qawwi tiegħek għal erda tagħha, għax riedet. Mhux xi ħaġa ta' għajb, imma l-għajb innifsu. Il-ħwejjeġ sbieħ, deheb u fidda u kull ħaġa oħra għandhom il-ġmiel tagħhom. Fis-sens tal-mess, l-aqwa ħaġa hi meta l-ħwejjeġ li jmissu l-xulxin ikunu jaqblu bejniethom. Ekku koll is-sensi l-oħra. Kull wieħed jaħdem skont mal-oġġett tiegħu jagħtih. anki l-ġieħ ta' did-dinja u l-qawwa tas-setgħa u l-ħakma għandhom is-sabiħ tagħhom, u minħabba f'hekk ġie li titnissel ukoll ix-xewqa tal-vendetta. Iżda biex niksbu dan kollu, ma għandniex nitbiegħdu minnek, Mulej. Anqas ma għandna niksru l-liġi tiegħek. Il-ħajja tagħna hawnhekk għandha s-seħer tagħha wkoll. Minħabba dik is-sbuħija li hi tagħha, bħas-sbuħijiet iż-żgħar l-oħra kollha tal-art. Ir-rabta għażiża ta' mħabba bejn il-bnedmin għandha l-ħlewwa tagħha, għax taqqad ħafna rwieħ bejniethom. Iżda minħabba f'dawn il-ħwejjeġ kollha u oħrajn bħalhom, aħna nidinbu għax fil-ġibda tagħna lejhom ħwejjeġ tal-inqas ġid ma nżommux il-qies u nitwarrbu minn dak li hu l-aħjar u l-aqwa ġid minnek, Mulej Alla tagħna, mis-sewwa tiegħek u l-liġi tiegħek. Hu minnu li dawn il-ħwejjeġ tal-inqas ġid iġibu huma wkoll xi hena. Iżda mhux bħal dak li jiġi minn Alla tiegħi, li jagħmel kollox, għax fih jithenna l-ġust u hu l-hena ta' kull min hu qalbu sewwa. Għalhekk, meta nistaqsu x'setgħet kienet ir-raġuni ta' xi għemil ħażin, bosta drabi Ebda tweġiba ma tkun togħġobna ħlief meta naraw li r-raġuni setgħet kienet jew ir-regħba għal xi waħda minn dawk l-ħwejjeġ li sejjaħnielhom tal-inqas ġid jew il-biża' li nitilfuha. Għax tassew, huma ħwejjeġ sbieħ u jiġbdu 'l dak li jkun, għad li ħdejn il-ġid aqwa u li għenni tassew huma ħwejjeġ ta' xejn li mhux ta' min jagħti kasom. Bniedem qatel ieħor. Għaliex? Għax tefajneħ fuq martu jew ir-raba tiegħu, jew rid jisirqu ħalli jkollu biex jgħix, jew beża li l-ieħor jeħodlu l-mara jew ir-raba, jew l-ieħor naqsu u rasu saħnet biex jitħallas minnu. Forsi għal xejn b'xejn kien se jneħħi ħajja ta' bniedem, hekk biex jieħu gost joqtol? Min se jemmnu dan? Għax anki dwar dak il-bniedem miġnun u qalb ta' tigra li skont ma jingħad kien jagħżel għal xejn b'xejn ikun ħażin u aħrax, intqal x'kienet ir-raġuni tal-imġieba tiegħu, jiġifieri biex idejh u qalbu ma jintelqulux bil-ass. U dan ukoll. Għaliex? Il-għala dan? Biex wara li jieħu l-belt taħt deħ, it-taħriġ f'dak il-ħażen ikun jiswielu biex jikseb ġieħ u seta' u għana, u jeħles mill-biża' tal-liġijiet u d-dwejjaq minħabba fin-nuqqas ta' ġid u t-tinġis tal-kuxjenza. Mela anqas l-istess Katilina ma ħabb l-għemejjel ħżiena tiegħu, imma ħabb ħaġ'oħra li minħabba fiha kien jagħmilhom. Imma jien, imsejken li jien, xħabbejt fik ja serq tiegħi, ja emil ħażin li għamilt f'dak il-lejl fis-16 sena ta' omri. Ma kellek xejn sabiħ fik, għax serq int. U barra minn dan, inti xi ħaġa biex nista' nitkellem miegħek? Il-lanġas li sraqna kien sabiħ għax ħolqien tiegħek. Ja l-isbaħ fuq kollox, Ħallieq ta' kollox, Alla twajjeb, Alla l-aqwa ġid u ġid tassew tiegħi. Kien sabiħ dak il-lanġas. Imma ruħi l-imsejkna mhux lilu xtaqet, għax minnu kelli bosta u aħjar. B'dana kollu dak qtajt u qtajtu biex inkun sraqt biss. U wara li qtajtu irmejtu. U minnu kilt biss il-ħażen li fraħt u ħadd gost nagħmel. Jekk xi ftit minn dak il-lanġas daħal f'ħalqi, l-għemil ħażin tiegħi ħawwarlu t-togħma. U issa, Mulej Alla tiegħi, nistaqsi jien, x'kien fih dak is-serq biex ħabbejtu? għax ma kellu xejn x'jiġbidni lejh. Minix ngħid għal mod kif is-sewwa u l-għaqal jiġbduna lejhom. Anqas għal dik il-għoġba li nħossu quddiem id-dehen tal-bniedem, quddiem il-memorja u s-sentimenti u l-ħajja li tgħix, jew quddiem il-kwiekeb sbieħ bi ġmielhom kull waħda f'postha u l-art u l-baħar dejjem mimlijin bil-ħlejjaq li issa jmutu u issa jitwieldu. Jew għall-inqas quddiem is-sbuħija nieqsa u midliela li biha l-vizzji qarqu bina. Hekk l-imkabbar jagħmilha ta' għoli meta int waħdek fuq kollox Alla l-għoli. Il-għajjur, xi jfittex ħlief ġieħ u sebħ, meta int waħdek għandek tkun imweġġaħ u msebbaħ fuq kollox għal dejjem? Is-setgħana qliel iridu jnisslu l-biża'. Imma minn min għandna nibżgħu jekk mhux minn Alla waħdu? Għax mis-setgħa tiegħu, min jista' jaħrab jew jeħles xi ħaġa? Meta, fejn, biex jew kif? Iż-żienja jridu jinħabbu biż-żegħil tagħhom. Imma xejn ma hu ta' żegħil daqs imħabbtek. U ebda mħabba ma tagħmel ġid iżjed mill-imħabba tal-verità tiegħek, sabiħa u tiddi fuq kollox. Wieħed isir kurjuż bl-iskuża li jrid jitgħallem il-għerf, waqt li int għandek l-aqwa għerf ta' kollox. L-istess injoranti u l-boloh jinħbew taħt il-libsa tas-sempliċità u l-innoċenza meta xejn ma jinsab aktar sempliċi minnek. U x'hemm aktar innoċenti minnek meta l-għadu tal-ħżiena hu l-istess għemil tagħhom? Il-għażżien jagħmel ta' birruħu jħobb il-kwiet, imma liema kwiet hu fiż-żgur mingħajr il-Mulej? Il-lussus irid jitqies bi bniedem li għandu biżżejjed u iktar ukoll. Imma int, il-milja u l-kotra bla tarf tal-ħlewwa li qatt ma tonqos. Il-ħali jitgħatta bil-velu tal-ġenerożità. Iżda int, int li tiftaħ idejk it-tnejn u xxerred kull ġid. Ix-xħieħ ileħħ biex ikollu ħafna u int għandek kollox. Il-ajjur jitħabat biex jola. Xem ola minnek. li madda b'jisħon biex jitħallas mill-għadu. Min aktar minnek jitħallas bil-ġustizzja? Il-beżan jitwerwer jekk jaħseb fil-għawġ li f'daqqa waħda u għalla rieda jista' jaqa' fuq il-ħwejjeġ li jħobb u jiftaħ għajnejh sewwa għal kull ħsara li tista' tiġrilu. Imma int, x'jista' jiġrilek f'daqqa waħda jew alla rieda? Min se jċaħdek minn dak li tħobb? U fejn inkunu żgur il-bot mill-ħsara jekk mhux qrib tiegħek? Il-bniedem buruż jinfena jekk jitlef xi ħaġa li għandu regħba u għożża għaliha. Għax irid li lilu ma jitteħidlu xejn, kif lilek ma jista' jittieħed xejn. Hekk tiżni r-ruħ li titbiegħek minnek u tmur tfittex barra minnek il-ħwejjeġ safja u ċari li ma tistax issibhom ħlif meta terġa' lura għandek. Jixxibaħ miegħek bil-maqlub ħafna min jitbiegħed minnek u jintrefa kontrik. Iżda wkoll jekk ixebbaħ lilu nnifsu miegħek. B'hekk ikun juri li inti l-Ħallieq ta' kollox u għalhekk ma hemm xejn li b'xi mod jista' jitbiegħed minnek. Mela x'ħabbejt jien f'dak is-serq? U fiex sirt nixxiebaħ ħażin u bil-maqlub ma' Sidi? Forsi għax għoġobni nikser il-liġi u nagħmel bil-qerq dak li ma kellix is-setgħa biex nagħmlu, ħalli b'hekk inxebbaħ il-jasar tiegħi ma' ħelsien magħtub u nagħmel bla ebda kastig dak li ma jiswiex, qisni xbieha mudlama tal-qawwa li tista' kollox? Ara l-qaddej li ħarab minn sidu u ġera wara d-dell. X'mintna! X'għaġeb ta' ħajja u għammieq ta' mewt! Stajt mingħajr irbit nagħmel li ma jiswiex, mhux għal ħaġ'oħra ħlief għax ma jiswiex. X'inrodd lill-Mulej talli qiegħed nerġa' nġib f'moħħi dan kollu bla ma jbeżżagħni? Inħobbok, Mulej. Inroddlok ħajr u nfaħħar ismek għaliex ħfirtli daqshekk ħażen u għemil misħut. Nafu li l-grazzja u l-ħniena tiegħek tal-li dnubieti dewwibthomli bħas-silġ. Nafu li l-grazzja tiegħek tal-li ma għamilx ħażen ieħor. Xi stajt ma nagħmilx jekk għal xejn b'xejn ħabbejt saħansitra l-ħażen. Nistqarr li kollox inħafirli. Sew il-ħażen li għamilt għax ridt jien u sew dak li ma għamiltx għax żammejtni minn idi. Minu dak il-bniedem li minkejja li jaf kemm hu dajjef, jasal biex jgħid li żamm ruħu safi u bla ħtija bil-ħila tiegħu biss u għalhekk ikun iħobbok inqas, bħalli kieku għalih kienet inqas meħtieġa l-ħniena tiegħek li bih taħfer id-dnubiet ta' min jerġa' lura għandek. Mela, min mexa wara leħen is-sejħa tiegħek u twarrab minn dak kollu li hawnhekk qed niftakar u nistqar fuq innifsi. Jekk qiegħed jaqra dan, ma għandux għax jidħaq bija li kont marid u fieqt bis-saħħa ta' dak it-tabib li bil-għajnuna tiegħu hu ma maratx. Jew aħjar, marat inqas minni. Għalhekk għandu jħobbok daqsi. anzi iżjed minni, għax jara lilu nnifsu meħlus minn daqshekk mard ta' dnubiet bil-għajnuna ta' dak li għen lili nfiq minn daqshekk mard ta' dnubiet. Xi frott ħsadt fl-imgħoddi jiena l-imsejken minn dak li issa nħossini nistħi niftaħar bih u niftakar fih. u l-iżjed minn dak is-serq li fih ħabbejt is-serq stess u xejn iżjed. Għax la darba fih innifsu ma kien xejn. Lili għamilni aktar imsejken. Madankollu ma kontx nagħmlu kieku kont waħdi. Niftakar sewwa l-ħal tiegħi f'dak iż-żmien. Żgur li ma kontx nagħmlu kieku kont waħdi. Mela fih ħabbejt ukoll nissieħeb ma' dawk li sraqt magħhom. Jiġifieri, mhux tassew li ma ħabbejt xejn iżjed ħlif is-serq. Iżda iva, tassew, ma ħabbejt xejn iżjed, għax dik is-sbuħija wkoll ma hi xejn. Mela sewwa sew, x'inhi? Min se jgħallimni x'inhih li f'dak li jdawwal lil qalbi u jkeċċi minnha d-dlamijiet tagħha? Kif ġieni f'moħħi li noqgħod nistaqsi fuq ħwejjeġ bħal dawn u ngħarbilhom u niflihom? Għax jekk jien f'dakinhar ħabbejt il-lanġas li sraqt u ridt nieħu gost bih, li kieku stajt, anki waħdi, kont nagħmlu dak il-ħażen biex nasal fejn ridt u ma kellix għalfejn noqgħod inħokk ma' sħabi fejn ix-xewqa tiegħi kienet tikolni biex inżid il-ħruq tagħha. Imma l-gost tiegħi kien mhux f'dak il-lanġas, imma fl-istess għemil ħażin ta' sħubija li kien hemm bejni u bejn dawk li dinbu miegħi. X'kien dak li ħassejt ġewwa fija? kien żgur sentiment tassew ikrah fuq li jikrah. U ħażin għalija li ġarrabtu. Iżda x'kien? In-nuqqas min jista' jarfu? Kien id-daħq li tħaqna, qisu tarix fi qalbna, għaliex tħaqna b'dawk li qatt ma stennew ħaġa bħal dik minna u żgur qatt ma riduna nagħmluha. Ilala mela ħadd gost li ma kontx qiegħed nagħmilha waħdi. Tgħid għax mhux ħaġa ħafifa li wieħed jitħaq waħdu? mhijiex ħaġa ħafifa le. Iżda mbagħad kull bniedem, anki meta jkun waħdu u ma jkollu l-ħadd miegħu, ġieli xi drabi jaqbdu d-daħq jekk quddiem is-sensi tiegħu jew f'moħħu tiġih ħaġa tad-daħq wisq. Dan iżda ma kontx nagħmlu waħdi. Żgur li ma kontx nagħmlu waħdi. Ara, Alla tiegħi, quddiemek tinstab it-tifkira ħajja ta' ruħi. Waħdi ma kontx nagħmlu dak is-serq li fih ħadd gost mhux b'dak li sraqt, imma għax sraqt. Li kieku kont waħdi, żgur li ma kontx nieħu gost bis-serq u ma kontx nagħmlu. Kemm għadu qalil ħbiberija bħal din. X'erq tar-ruħ li ma jistax jitfisser. Qaċ klubi li tagħmel ħsara l-ħaddieħor bil-lob u ċajt. Xewqa li tgħarraq lil dak li jkun bla ma ddaħħal xejn, b'ebda skop ta' vendetta. Jgħidulek, ejja nagħmlu dan u dan. U tħossok tistħi jekk ma tagħmilx dak li jħammarlek wiċċek. Min jista' jsib it-tarf ta' din il-kobba hekk imgerfxa u mħabbla? Hija hekk tal-għaġeb li ma rridx naħseb fiha, ma rridx naraha b'għajnejja. Lilek irrid ġustizzja u innoċenza sabiħa u mżejna bidwal safja u b'xaba li ma jxabbax. F'darek hemm kwiet li ma bħalu u ħajja bla taħwit. Min jidħol għandek jidħol fil-ferħ ta' sidu. Ma jkollux biża u jsib ruħu mill-aħjar fl-aqwa ġid. ixxerridt il-bogħod minnek, Alla tiegħi. F'żożiti ħriġt mit-triq. Tbegħidt mit-triq id-dritta tal-amara qawwija tiegħek. U sirt għalija nnifsi. Art ta' faqar